Ha, fale, kan i cu upa kan si cang i, kan san ah hi thil hen um ve lo ve, tongtham kha kan thiam tuk lo, nana ka ngaih thiam lai. Keimah cu ka pa Bin Hmung le ka nu Sang Cung nih thongkha zakwa song nga kum ruk kum mas thla ni kui ni ruk

Kan khua ah sianginn a rak um lo i ka u hi tiphul ah tangli a awn tiang sianginn kai. Cun keimah tangli tangthlum ka awn kum ahhin kan khua ah acozah nih sianginn an kan pek. Mah tikah cun Hramhring cu acozah sianginn tangli sianginn a ngeimi a kan cang. Cuka sianginn cun cu kum ah cun tangli kan cawng i Hakha far ruahnak khin sanbawi kan va phi. Maka cun bual uk le keimah he tangli kan ong. Cucaah cun kan khua acozah sianginn hin tangli ong si bikmi cu keimah le bual uk kan si. Tangli ka ong cang nain ka pa nih ka u kha tang hra aa lim rih lo caah kan pahnih kha sianginn ah kan chia kho lo i Kei kha tanghra a tang li ka awn hnuah kum thum ka zawng loin ka um. Cun thongka zukua sawm sarih in tang nga cawn ka thawk ṭhan. Kei cu ca ka zuam. Ka zuam lawng a si lo, ca ka duh ngaingai. Siangkai bau ka duh lo. Hilmi a si lo, keimah hrimhrim te kha ka rak duh. Siangkan kai sa te ta chim lo i kan vaivuanh caan tete khi mak i hmanh khi kei cu ka rak duh lo ka luput ma ti cun a si cun laica i spelling pawl khi cafang fonh khi biatak tein inn ah ka cawn cucaah cun laica ṭial ka thiam ngaingai cun kum riat ka tlin tang thum ka cawn lio ah hin Kawlca in an ṭialmi ka pa ralkap chung i Ahtulung a rak cawnnak cauk pawl le ka u ca a cawnnak cauk pawl le kha Kawlca ka rel. Cucaah cun tangka ka hong cawn ahhin Kawlca cu aa tampi ka ṭial khawh. Ka lung nih a hngalhmi paoh kha cu Kawlca in ka ṭial khawh dih. Cucaah cun salai tiah ka ruah. Ca ka thiam. Tang nga ka cawn in tanghra ka cawn tiangah pakhatnak lawngte ka si. Tangruk ka cawn lio belte ah kan khawi ka tlunnak ah ka kut a kiak i furpi sakaw ka nal i ka kut a kiak. Cucu ka kut a kiah a thaizing nga sampuai phit si. Biasang puai cu July thla, thla fatin tuahmi san puai khi si. Mah tikah cun ka orhlei kut cu kiak kaw ka thiam na lo in ka elei kut in ka ka ṭial i sang puai ka phit. Matutan belte cu ka hawipa nih mah hnih in a ka tei i ka chan chungah matute cu pahnihnak ka si bal. Khawvel ril pah hi. Cu ti lo cu. Tangnawl Thang nih Ka pu aw, na aw a fiang tuk, kan i lawm tuk ee. Kan in zoh ko ee ning ti. Na zoh ko Tangsi kan cawn ah hin lui chun sami puai ti khi a um. Ma cu phi ding ka si i ka kum luannak i nikhat a duhmi ka luan deuh lomi kha ka sayapa nih nikhat na luan tiah a rak ka ti. Mah cu na lu di chun phit lo tein ka um i atu tiang te hi ka si a herhmi a si. Cu hnu ah cun cuti cun ca cu ka cawng i cathiam an ka ti ka hawi le keimah zong cathiam pakhatnak ka si zungzal. Sihmanhsehlaw tang thla ka cawn kum October thla a phanh tikah Kharte kan khar. Mah tiang kha ka fel. Kharte nu in cun siang ka kai ti lo. Ka vak. Hawi ṭhalo ka rak i kawp. Kalemiu hna kan kal. Uh, Matupi le lam hna khi kan, kan kal ai ka hrawng tiang. Falam hna kan vak. Siang zong ka kai ti lo i, sangbawi phit a zat tiang. matling ka um. Sihmanhsehlaw sampuai phit lo kha ka duh lo i sampuai ah sampuai ka phi ṭhan. Asinain caci awk ka ngei ti lo. Sianginn kha October hnu ka kai ti lo. Ka cauk vialte kha a zapi te tlau dih. Zeicahte keimah zong nih ka hlam ti lo. Sianginn ah khan matin ka kal tak dih. Mah cun Taang hlasam puai kharpi kan hun phit tikah ka thiam ngai ko tiah ka ruat nain chemistry, chemistry kha a phit ka palh. Mah cu kum cu bi in ka ong. Bi in ka on hnu ah mah cu kum cu sawmsarih kum nga kum ruk academic year ka si. Sawmsarih pasarih ah Cawng saya ka sok i an ka pek i Mandalay ah training kai ah ka kal. Thlahra kan kai. Samsiri puret ah ka hong kir. Ka hong kir tikah rian kha an kan pe zokzok lo. Cucaah cun khua thlanglei ah ka kal i lam ka va chun. Kuli ka va tuan. Cun ka hong kir. Inn ka rak kir i cuti cun na vaivunh in ka la i rian an ka pek taktak kha thongkhat cakua sawmsarih kum kua ceu ah rian an ka pek. Rian ka pek cun kan khua ah aa PAT, Primary Assistant Teacher, ka ṭuan. Sawmsarih pakua cun Samhrit pakua July thla in ka ṭuan ni sawm riat le kum li kum November tiang kan khua ka um. Cun mah ka khan JAT in ka pek i Hakha Uizawl sianginn kan ti tawnmi State High School number one khi mah ka khin JAT cu ka tuan i cuticun nuam tein hawi zong nih an ka dawt. Cun ka cung upa nih hin an ka bochan ti usilaw porhlawt ah kan cang hnga maw? Kawl lei i zuan a herh paohpaoh ahhin keimah in ka kalter. Cun khualtlawn a herh paohpaoh ahhin ka mihne zung le ka pi ne zung nih keimah rumro in khual an ka tluanter. Cuticun a zihkhin tiang kha kan um. Sawmriat pariat i ram pumpuluk te hna kan hung hnawh tikah kei hi ka lungthin ah kha bantuk phun kha a rak um. Zeicahtiah um, high school ka kai lio ah hin tangriat hrawng, tangkua, tanghra ka cawn hin kan ram ka ruah ah hin Ka hacang ka ril i puan tang in ka kut kaa tum i hngilh lo hna hin zakhuadei dengdeng ka rak um tawn. Cu lungthin cu ka rak ngei. Ka huat bikmi cu socialist kha si. Kei cu ka vanchia tuk ka ti. Sawmnga le Samruk le kum ruk ah ka chuak. Samruk le kum hnih ah ṭawhhlan i sui ah an kai. Mah tikah ralkap kut chungah kan um. Kum ruk lawnglawng hi democracy ram ah ka um manh. Mah tikah cun cucu thinlung, thinhunnak lungthin hi cu ka ṭhang i sawmriat le pariat Kawlram pumpuluk hna kan hung hnawh tikah keite pawl kha Sandahpi ah khan thatho pawl kan si. Kan sianginn ah hin culio ahcun saya sayamah lawngte sawmruk hrawng kan um. Siangngakchia he thongthum hrawng kan um. Mah culio cu si i kan sianginn nih siangngakchia le sayate vialte hruaitu kha ka si. Hawi hmai in ka kal i ka au. A lungui ngai. Ka ti khan a hawi tikah sawmawng te nih ramnak an han lak ta. Kan sianginn in saya sayama lawngte hleiriat an kan ṭhial. An kan ṭhial i an kan ṭhial zong kha lawng in ka kal kho. An kan ṭhial. ṭhial awk si tiin ka ruah. Naingai i ruang i exal kan ton tik makhakha thil kan ing zak lo i porhlaw awk ah ruat a uang makhakha. Kan kal lai ka ti a hlannak hmun a hlannak bik hna ka um hna ding a hlannak bik hmun a ka kuo ka ti hna cuti cun ri khuadar ah an ka kuat. Cuticun ka hawile kan naule pawl CNF pawl ramleng i an chuah tikah kei kha ka rak um cio ngai lo. Um ning law zeitindah ka si ve hnga ka hngal lo. Mah cuticun thangka cu ka sawm riat pariat. January thla nihnih ah nupi ka ṭhi. Na hna nih a thei bal dek maw? Mary nulepa an ti siangbawite he rian rak ṭuanmi hna kha Makhanhai an fanu sayamah Farcuai he kan i um. Hi thongkhat le zakua le sawmkua fanu pakhat Deborah ramṭhetin par timi kan hrin. Cutin kan ummi Rih khuadar khan SAT an ka pek i thongkazakua sawmkua kum December thla Hakha ka rak i ṭhial. Hakha khuathar a ṭha ka hnih in timi ah khin ka khin SAT ka ṭuan. Cu ka cun nuam ngai in rian kan ṭuan ko i kum li ka um i thongkazakua sawmkua le kum li tanghrasam puai a dih tikah ka rian in ka chuak. CACC cu Laimi kan phun tungtu a si lai tiah ka ruah. Cucaah cun kan nupa tein khukbil tein thla kan cam. Bawipa hi tihin kan i tim. Zei nangmah hnatlak ding si ko seh tiah kan ti. Culio ahcun CACC rian a sawkmi vialte an siohluah an lak dih. Keimah lawnglawng ka taang. Cucaah cun hihi Pathian lamhruai a si tiin ka ruah i CACC a lunglawm tein ka ṭhial. I keimah dang i SAT si vemi kha CACC ahcun cazi in ka um. Cazi pakhat a lawng um caah cazi ngei deuh zong ka si lo i cazi ngan deuh zong ka si lo. Keimah le lawng cazi ka si. Maticun ka ṭuan i Thangazakua Sawmkua le kum li meithla in ka lut i thongzaku thong, thong hnih le kum hra Naingazi ka luh tiang CACC ah ka um. CACC nih hin an ka dawt ve i uh, vai khi literature and culture an ti literature and culture secretary in ti ma tiang cu ka tuan e cu leo kan tu ning a cun literature and literature a tlai a kapal literature and publication Secretary ka si. Cucu rank cu culio ahcun CACC i AGS a si. Cucaah cun an AGS kha ka si caah GS khual a tlawn poh ahcun CACC cu keimah nih ka rak hruai. Cuticun ka hun ṭuan i thonghnih le kumhra a tlin tikah Lai Party kan dirh. Kei kha lahkhah ei liomi zung pakhat i a ṭuanmi ka si caah naingazia kan i tel khawh a si lo. Cucaah cun Lai Party an dirh lio ahhin biatak ten ka rak bawm hna. Keimah tu cu party chungah ka lut lo. Mah tikah thimnak hawngphan hnek upadi pawl an chuak cang. i nanmah tein mee, mee pe ti ding vai sawm uh ti kha a chuak cang. Mah tikah khan ahodah kan party aiawh a dir lai timi minung kan i hmuh lo. Kei mee pakhat cu mee dirhmun pakhat cu Hakha Khuathar, Hakha Pyidawta, Hakha Khuahlun, Hakha Dawrhlun, Mie peng vialte, Zokhua peng vialte khi si. Cuka cun minung kawl hna an ti. Ka party nih ka fial. Kei cu party lutmi cu ka si lo. Sihmanhsehlaw hramthawk tein a telmi ka si caah anmah bantukin rian ka ṭuan ve. Minung kha kawl lengmang hna i ka hmu hna lo. Keimah ka ruahnak ah hi bantuk aa cuh dingmi cu a tlawm bik ah degree pakhat tal cu ngei seh. A kum hi kum sawm li hrawng hrang tal siseh ti khi keimah saduhthah a si. I macacu kan me hmun minung vialte cu ka kawl hnai ka hmu hna lo. A awng cia BA awng cia mi kan u le pawl kan hoi le pawl an um. A cheukhat cu ramdang an phan. A cheukhat cu cozah rian an ṭuan i pensen an la rih lo. A cheukhat cu an i manh cang ko nain Mah ka lio i ṭahsah ngiah timi New in a rak sermi party ah khan a lut. Cun a cheukhat cu Chiang Khai Yi party tan sui a tuahmi ah khan an lut. Mah ti ka minung hohmanh ka hmu ti lo. Cucaah cun nangmah na lut lai tiah an ka ti. Ka al hna. Kal hna ka ti tikah ka duh lo khi si lo, ka ngamh lo bia khi si. A hnu ahcun inn ah voi hnih tiang an rak ka fial i ahcun ka al ti hna lo. Ka duh lo si lo, ka duh tuk. Sihmanhsehlaw ka ngamh lo, ka ṭih ka ti hna. Kam an i kan in dir te lai ṭih hlah. an ka ti. Ma cun e ka ti, ma cu liao te cu inn ka sak liu si. Ka bia ka bang pial ta hmanh lai. Inn ka sak mi hi keimah phaisa ka ngei lo. Hi ka i ramdang i ummi ka hran hring ka nau le ka tu ka fa pawl nih phaisa nan tho e ting hlei hnih le thong sawm ruk nan rak ka kuat. Cun ka siangngakchia, ramdang i ummi nih tingkhat le cheu an rak ka kuat. Cuticun innsak le nainganzi i vei cu ka thawk. Nainganzi ramkhel cu. I ka dih tikah tang, tangka ting sawm thum in Innsak he nainganzi he kaa thawkmi kha kan hun dih tikah leiba ka ngei lo. Tangka ting sawm thum in innchiahru te pakhat le nainganzi i kan hmanmi liangluang. Mah kha leiba ka ngeih lo tikah ka khuaruah har tuk. Ka ngeihmi tangka le a zapi te ting sawm thum hrawnghrang lawng a si. Zeitindah a si khawh ti ka ruah lawmah atu tiangte a phi ka chuah kho lo. A min ah Pathian ka nan tiah min ka sak. Zeicahtiah ka ngeihmi le ka hmanmi kha ka khuaruahhar tuk. Leiba tampi tingsawm li nga leiba ka ngeih awk si. Sihmanhsehlaw leiba lo tein ka um. Mah cucu Bawipa i a ka dawtnak si. Cun lainang tete a si caah hawngpial ta ṭhan ko rih ning law ramdang ah ka kal lai tiah voikhat cu kaa thawh i Rengkun i passport zung ka phan. Man kaa thla. Tuak vialte ka va tuah dih. Ka ra kir lei ah zeidah ka ton ti ahcun atu Rengkun i leihkhung an timi seitakatu a hmat ṭih khi. maka hmai ka phan ah khan mibupi ka hmuh hna langkam ah mah ni cu ni ka dop dolh ni si zeidan tuah hnga tiah ka va kal zeidah si ka ti hna tikah tanghra awng mi pawl an meja subject a chuak an ti e bati sia cun ka ti mi laka cun ka vai i tein ve sibawi kai ding mi minung pakhat laimi vialte minung pakhat la lawng um Mindat leimi a si i amah zong hi Rangkun sianginn in a chuakmi si. Laitlang an chuakmi si lo. Ahcun engineer a hmumi hi pariat an si. Ziah kan fale vialte khuda in ti dih ka ti ka kawl hna cu. Paṭhawui ah geography a kai dingmi kha minung sawm sarih le pahnih an si. An karlak ah kaa dangmi an lut lo. Kanmah Laimi lawngte peh thliahmah tein sawm sarih le pahnih an si. Zeicahtiah an hmapung tiin le min sawng timi kha an ṭial chih. Cun Laimi a si tikah a hngal. Cu hnu ah tamaing a cawng ding ah sawmsarih le ka fiang ti lo sawmsarih leng an si ve. Mah tin pehtlai tein an zap te laimi lawng te le ninsawng lawng te cu a peh tein sawmsarih leng an min a tar. Cu hnu ah Myanmar sa a cawng dingmi pawl kha mah hrawng leh cu an um. Ka lungfak tuk. Ka thinhung tuk. Mah tikah cun Laitlang ah ka tlung i ka passport kha a hlam zong ka hlam ti lo. A lak zong ka va la ti lo. Zan passport lo in ka um. Ti khan sawmkual le kum ruk kum in Borasawng ka tuah. A min ah Chin Supa Boarding tiah ka sak. Nain boarding kha an chim ti lo. Chin Supa, Chin Supa ti lawng tein an ti. Mirang hoih rawk ah a cang. Cuka cun biatak tein kan fale cu kan zohkhenh hna i ka kut, ka kut in tang hra awngmi hi zali le Sawm nga le pasarih in an si khah. Zali le sawmsarih pali tu in an si khah. Mah cu keimah ka kut in taanghmaan awng. I ka hun tan ko cang lai. Naingan zilu in ka feel tikah thonghnih le kumhra mas thla naingan zilu ding ka si cang caah ka bawra sawng cu ka hrawh ṭhan. Mah cu naingan zile ahcun kaa mer. Cuticun aa zuammi cengkhaiji in le ṭahsahniah in le cun kanmah Lai party le mah cucu kan i zuam i sixty four percent ka hmuh. Cuticun cu kum cu thimnak ah ka tei. Cu nih cun a ka lawmhter ngai. Zeitluk in dah a ka lawmhter cun ka lung ka ruahnak ah representative luthuhku zale si kha ka duh tuk. Ka duh bikmi a rak si. Hi cu kum cun luthuhku zale mi hngalhmi pakhat ah ka hon i cang. Mah kha te kha kai chawr bikmi cu mah kha kha a si. Cu hnu cun Hluttaw an van auh i thonghnih le kum hra a si deuh lo. Thonghnih le hleikhat January thla ni kul ni kua ah Hluttaw an kok. Cu Hluttaw cu ka va kai. Kannih hi Pyine Hluttaw kan si. Ka va kai i cuka cun vuanci in thim. Mah tikah keimah kha pahnihnak ah vuanci an ka thim. Ka hmai ah hin vuanci an thimmi pakhat a um. Kei hi pahnihnak ka si. Mah ticun vuanci ṭuan ding cu kan si. Inn ka ra ṭin tikah Hawi le kom vialte, thei le hngalh vialte. Hlutdaw zong hi zeitin dik si, hlutdaw i kan ceih komi, kan dih le sang te kan rak ṭin komi cu mi vialte nih an rak theih dih manh. Khoikan dik bia le holh hi a chuak. Mah cucu a si i ka rual le ka chan, ka hawi le ka kom vialte, inn le pa vialte, khuami vialte, ka pengmi vialte inn khat in an rak ka don. Cun i ka lunglawmhnak cu A chim ka thiam lo, zei khi dah ka lawh? Ka lawm tuk hringhran. Sihmanhsehlaw acozah kan fawm ngaingai lo. Acozah kan hung kai ngaingai cu thong hnih le hlei khat masthla nikul le ni kua a si. Keimah he masthla nikul ni ruk ah ka chuak si kaw, nikul le ni kua.

Lairam chung i ummi zung vialte, khua vialte, mah hna caan zeidah kan tuah lai timi vialte kha budget ṭintu ka si. Zung vialte kha kan hal hna. Khua vialte kan hal hna. Mah te kha tu zeidah kan tuah lai? Zeidah kan herh lai? Ti kha bahu hlut awk ah kan ṭin. Mah cucu Bahu, vei i bahu a suya i a vong chimtu ding le a vong ngaihtu ding cu keimah ka si. Cucaah cun thlasawm ruk kan ṭuan chungah vei zakhat le vei hnih nepi ruah meeting ka kai. Atu bantukin Zung hi a um lo i motor bak in mongeh kal kha a si i bus cu ka rak ba ngai. Vekhat khat cu meeting tiin ka hong kir i Hakha ka phanh hlan ah phone in ka chawnh ṭhan i ka vong kir ṭhan tawn. Voi thum hna in ka kirter ahcun phaisa ka phorhmi nih a ka zat tawn lo. Cucaah cun Mungzua hrawng, manli hrawng i ummi Laimi khi phaisa ka cawi hna. Macu phaisa cun khua ka tlawng tawn. Mati khan kan umtu ning cu a si i thlaruk ka tuan ah siman ke ngunci khan sibuai an ka khinh. Cun sibuai wunci, cun aka wunci, hotel hnih khi tual lo ngan Vuanci tamah, vuanci aka, vuanci an ka chawnh. A zapi te vuanci ṭhan ah paruk ka tlaih. I hei chimchih ko usihlaw, cu kum keimah ka ṭuan lio ahcun Hotel nih khuayitu a lawmh ngai. Meeting ah nehpi law a kal. Cuka cun ka cozah nih bia zong in ka funh lo. Keimah zong bia in kan chimter lai tiah ka ruat lo. Kan thu i Pi Thau Sa Kun Cin nih bia a chim i a chim dih in bia nan chim lai ti kha si ko. Na chim ning kai tuak mi um lo. Mah cun Kannih khi alphabetically in kan kal i Masibika Kachin, Kaya, Kayin, Chin tiin kan kal i kei hi pali nak sining ka si. Mah chung ahcun kaa ruat cokcok. Zungzal te ka lungfah tawnmi, Kalay rammi, ramdangmi an tlonlen lomi kha ka lung a chuak. Mah te hi ka chim lai tiah ka ti. Ka zan a phanh tikah ka kai i mah cu kong cu ka chim. I Pathian nih a ka umpi si lai ka chimmi kha a ṭha ngaite tiah an ka thangṭhat ka hawile nih. Kuala Lumpur ah ka Lairam cu aa dawh bik pawl ah aa tel. Kei ka Lairam cu fing le tlang le tiva le si aa dawh tuk. Tlang in a chuakmi tikik, tifim kan ding. Kan thlitu a thiang. Farkung tang ramnem cungah kan i chok. Pangpar phunthong hnih leng ka ram a um. Va phunthong hnih leng ka ram a um. Va le saram le an tlanlennak hmun si. Cuka cun khua ka sa. Cucaah cun ka ramte Lairam hi vawleicung mi vialte an tlun lennak si ve seh ti ka duh. Cucaah cun Laitlang hi restricted area in kan chiahmi hi ka lakpiak cang u. Ka ram ah mi vialte lut in chuak hna seh. Tikte kha ka chim. Kadi in Pi Thawng Sung Wun Ci nih khan meeting kan dih ah khan a rak ka dawi i Kan hau dir rih a ka ti. Ka dir. Kan tlawng lai a ka ti. Na ka tlawng taktak lai maw ka ti. Kan tlawng lai ti. Na ka tlawn si cun ka lemiu vanlawng ka rong ah ka rong in don lai tiah ka ti. E kha. Na biatak te maw ti biatak te. Kan ti capo bantuk khin lunghngalh te khin khin a chawn. Cun Laitlang ah cun ka hong tlung i a rau lo zarh khat a rauh hlan ah ka nau kan tlawng lai ka ti kha kan tlawng taktak lai hi a ka ti ka lawm tuk i hotel nih ka yi tua wunci cu ka le mi ka vong don vanlawng i atum vanlawng hrei hram te tiang khi ka va don a ban ten ka tlaih i kan tlung Kan tlung i Kaliim ah kan riak lo, kan lan i Falam ah kan riak. Falam i a thaizing zing kan kan i thawh i Hakale ah kan ra. Ṭaal bo khin kan dir i khua ka cuanhpi. Zinghmuh tlak hi kan zoh. Kan laiphung ah ee kan bu kan pa ruahnak ah Minung hi kan thih hnu ah zinghmuh tlang khi kan hrawng tiin an ruah em hi tlang hi a si ti ka sawhpiak. A lawm ngai, a khuaruah zong har ngai. A pepa an um rih lo maw ti um rih ee. Me zinghmuh tlang hi an hrawng i khattelei in ma phanh tikah tiva um mithi le minung ramri tiva a si. Ma cu tiva ral an va kai tikah cun mithi ram an phan cang. Ma cu ka cun cho te hong um i cho an hung kai ah vawleicung kha an ngai i an tap a tap tawn. A hnungka hi tlang par an phanh in hawilo par timi pangpar phun khat a um. Ma cu a ṭawh i a ṭawh hnu khan cun vawleicung a phih ka ti. A ngaih duh ngai. Cun kannih kawl i mithi nan vui tikah tama thang te nan sanh hna bantuk khin kan i laimi cu Ruak kan vui tikah arti pum kan senh hna. Mah kha arti pum te kha hawilo par a ṭawh dih hnu cun a hmai tein arti tikah a ril i a hnulei tein a von zul i a umnak ding hmun a phan. Vawlei cung a um lio i sa a rak kahmi vialte le sa a thami vialte kha mithiram ah cun amah saṭil ah hin a cang dih. Cu cah cu Laimi sakah kan duhnak a si. Ruak te hna sa tampi thah zong kan duhnak a si. Cun a cheukhat cu rangsa kan ei lo nain rang hna ruak ah an i hngah. A sulle lam cu a thi hnuami thiram ah rang kha vai thit seh tinak si. Sahrang kah an duhmi te hna zong hi cakei te hna, vom te hna, ngal te hna cu sahrang pawl an kah tikah mi thiram ah anmah kilvengtu

Vanchiat ah a zan ahcun telephone a ra i a rannak in Nepio a ra ti kha a si. Mah tikah cun ka lung kha nuam lo ngai i vunci pa sin cu ka va ti i zan ah matin a si ee kan thlah kho lai lo ee tiah ka ti. Nepiro ṭheo hi matin kan si. Kanmah rat lo in dakaw nanmah lawngte kan in auh hna cuh tiah khin keimah theihhngan tu cu a va zai ve. Nan ka nau na ngaihchia hlah. Va kal ko. Thanuam te khan va kal ko. Na kan halmi kha Laitlang i mi vialte luh khawh chuah khawh na timi kha kan in pek lai. Kan in pek hmanh a rang lai. A ka ti. E thanuam tein ni pirawl i a kal. Ka hong tlun ahcun odar chuak cang. Laitlang mi vialte luh khawh si. Luh khawh si lo nak hmun cu voi lawnglawng si. Palawan ramri an si caah cun AA umnak a si caah cun Matupi Palawan he aa tlaimi a si caah mah hi pahnih dah ti lo cu Laitlang pumpuluk kha tun khawh kal khawh a si. I mah kha te kha ka thanuamnak te a si. Cuti cun rian cu ka hman ṭuan ne. Pathian zaangfahnak thawngin min chia lo tein mi ceih ka tong lo. I a ka hmumi vialte, a ka tongmi pawl nih hmai hmuh cu a si ko lai nain an ka thangṭhat. Nang cu min chia lo tein rian na lim an ka ti. Kaka cu hmai hmuh cu a si ko lai. Sihmanhsehlaw a ka lawmhter ngai mi cu bia nih cun Cuticun hleinga thimnak ah khan kaa cuh ṭhan. Kaa cuh ṭhan i cutu cu pine hlut dawh a si ti lo, a miotar hlut dawh a si. I naingan yi kan luh tikah kei kaa tinhmi taktak cu kawl he hin kan i tluk lo, miphun in kan i tluk lo, an tangvung ah an kan chiah. Ka lung a fak tuk. Kan biaknak zong Buddhist tangah Khrihfa he in kan chiah. Ka lung a fak tuk. Annih Buddhist cu acozah tangka bakin missionary, Buddhist missionary rian an ṭuan. Hakha zongah an ṭuan i an ṭha ṭhan sakpiaknak acozah tangka bakin an ṭuan. Cu lio ah kannih Khrihfa cu kanmah tangka te phung va chim zong an kan awnh lo. ka lungfak tuk. Cun Kawlca lawnglawng hmanh in kan ti tikah, Kawhulh lawnglawng hmanh in kan ti tikah, Kawlca a thiam lomi vialte kha cathiam lo ah chiah a si. Kawhulh thiam lomi vialte kha holh thiam lo ah chiah kan si. Cucaah cun hihi kan doh hau. Cun phaisa kong ah, budget kong ah, siman ken kong ah a kong tampi chim awk a um. Atu ah chim ning law na ngai zuam lai lo. Mah vialte kong ah hin kawl he kan i tluk lo. I tluknak ding ah kan chim hau. Kanmah Lai party nih kan chim lo ahcun Kawl party nih cun an chim lai maw? kan cung i um ciami nih khan i tluk usih ti cu anmah kawl nih cun a duh lai maw? Zia ngaingan zia kan lut kan ti tikah miphun ca nan lut si lo maw? Ti kha ka chim. Bikmi cu si. Khuatale ka kali upa zong ha khalei ah ka va kha upa pawl zong ka chim hna tikah an duh lo. NLD kha ni thim. NLD ni thim i Suhci milianngan a sinak kong khan an ka tuk ve. A si ko. Suhci lianngan lo kan ti bal lo. Cu hlan zong cu Laimi mitin, Kawl a si lomi mitin, Suhci le a pa Aung San cungah thangṭhat awk zei bia dah kan ngaih. Asiloin nannih tah thangṭhat awk an tlaknak nan ka chim kho hnga maw ka ti hna tikah a ka chim khomi cu an um hlei lo. Sihmanhsehlaw suci in ti ahcun zei khawh an hmu ti lo. Cuti cun kan sung. Kan sung i NLD cozah an kai. An kai i tahchunhnak ah keimah ka cuhnak hmun in Keimah he a cuhmi cu Zobawi si. Zobawi cu Hluttaw ka tha an pek tikah ka pengmi nih an ra in an leng ngam lo. An herhmi vialte an chim ngam lo. Keimah sinah an ra. Ka sinah ra hlah u, kei nawl ka ngei ti lo. Nan thimmi pa pei-inn cu nan kuzale a um, va chim u ka ti hna. Kan chim ngam lo an ti. Ehi si le rak ka zul u, keimah nih kan lenpi hna lai, ka kawis ko. Ka ti a cheukhat cu ka lenpi hna. A cheukhat cu phone ka chawnhpiak hna. Tinak in ka bawmh khawhmi cu ka hei bawmh hna. Ti cu ka hnung um i a hnu i thim ṭhan hong chuah tikah kei cu ka mit zong kaa pe ti lo. Luh zong kaa tim ti lo. Kan nau le caan si cang. Kannih sawm sarih kan nai cang. Kan na le ti ko hna seh tiah ka ti. A cuh zong ka cuh ti lo. Cuti cun kan um ko i atu hi keimah le ka innchungnu, ka fanu Deborah le a vapa, cun a fale pathum, mah cu he cun khua kan sa. Ramdang i a ummi kan khuami, kan chung le hawi le kom nih khuazakip te an kan daw te. Kan pawn an kan cawmtu tiangte hi nanmah pawcawm in kan nung. Kanmah tu cu innkham zeihmanh kan ngei ti lo. Cun cun kan nung. Cun keimah kha nikum khan ka zunthil chungah ka zunthil chungah a baumi um i mah cu thlopnak ahcun kum khat hrawng kan rau. Mandalay ah thla khat le cheu rau in voi khat, zarh khat lamang rau in voi hnih, cun Rangoon ah zarh thum rau in voi khat i matucu an ka zoh. I atu hi cu na dam cang an ka ti. Cucu nan ca cio ka ca keimah ca thawngṭha a si. Hi makha vialte umnak kalnak zong cu khuazakip in kan tu le kan fale nih nan ka bawmhmi phaisa kha an si. Atu i ka eimi ka dinmi zong hi nan kan bawmhnak phaisa tete kha an si. Nan kan kuatmi tete kha an si. Mahte khan pehcat lo cat lo tein rawl kan ei kho. I mah cucu tam matu cu chim kan ummi a si i chim ka herhmi um len lai. Chim kham a ka zeidah hal nan ka dumi ung te bantuk he beruah bantuk phun si ka pa he kan comment tampin in pek cu kan i lom tuk e ka pu na u fiang tuk kan i lom tuk e kan in zauh ko e ti pang nawl thang

Khua i khua ka kal taknak hi sawmthum le kum kua a si cang. Thong ka zukua sawm sarih ka siang kai khan rel ahcun Hakha khua hin kum sawm nga le kum thum ka um cang. Sihmanhsehlaw kei cu khua ka philh bal lo. Hihi biadawh ah ka chimmi si lo. Zanki i kaa hngilh hlan khi, ke inn kaa hngilh hlan khua ka ruah ah khin khua zeihmanh ka ruat bal lo. Hranhring hrawng le kan khuapawng hrawng le sia kan rak kawlnak le siang kan rak kainak le ka hawile tete le mahka lawngte kha nihin ni tiang le mitthlam ah ka suai. A cucu khuaruahmu cun ka it tete cun kaa hngilh. Mang zei hmazet ah cun kan khua kong ka man. Mah ka ka ke tu tiak te ka lungput ning a si. Cun hranhring hrin hranhring tefa pawl nan thong ka thei le kan hmu hna khin kai lom tuk e. Upa le upo le hna ka hmu na cun ra hra hrim rak leng u ka ti nai. Ka sin an phan ah cun Tin kho lo hei bia ka ruah hna i anih cu len awk si lo ve ti tiang kha capo ah an ka ti. Cuti cun a minung zong ka khua zong kei cu ka tlaihchan. Atu tiang te hi ma cu ka si ko. Hi sawmruk le kum riat, sawmruk kum sarih le thla sarih ka si cang i sawm sih zong cu kan nai cang. Zecan kan nung rih lai maw ka hngal lo. Ka nun chung te cu Kei cu hramhring hnak ka tenh bu tein ka nung ko lai. Rengkun i ka kal zongah ka ngam lo. Mandali ka kal zongah ka ngam lo. Ka rian dih le sang te azan lai ka tlung ko. Kei ka ngamnak bik cu Hakha le hramhring a si. Nizan zong kha ka pu Chan Thleng ruak vei a khua cun ka vung tlung. A lang in ka vung kal ta. Khua ka hmuh cun ka pu ruak cung a si nain ka hna ngai khua ka vong cu ka nuam tuk. Tarpaul le upa deuh pawl kha kan i chawn kan i bia i rawkhawmh zong khi a lo lo. Tha nuam tein khua ka vong um. Cun halawk nan ka ngeih ve si le ka hrilhmi tete le chim awk nan duhmi tete um si le Aw atu lio i ka tuahmi hi biapi bik cu voi a si. Aa Reverend Hoi Cung Tum nih New King James Version kha a leh. Cuka cun Read and Review Committee ah aa tel. I consultant nu rak chel hna ahcun Hakha i kan tuah chel, Rangkun i kan tuah chel a si. Kan hnulei thla chung zong kha Zarhthum li Parangon ah kan vong kal i cucu Baibal ca cu kan tuai. Ka hong tlung i CACC nih Reverend Dr. Henry Siang Kung kha New Revised Standard Version an lehter ve. Mah khan Britain Review ah khan an ka telh ṭhan i Cuca cu kan leh cuahmah le kan renh cuahmah a si i nizan le nihin zong nihin zong chun nitlak te cuka ahcun ka hung kal. Ni atu zong thaizing zong hi kan tuah ko lai. Hmai zarh zarh khat chung pumpuluk khi kan tuah rih lai. Mi gym tuan. tuanti len nih khuami le mino sinah forhfialnak ti zong kan duh e an ti. Khuami le mino sinah biachim ka duh ngai ko. Chim ding zong tampi ka ngei. Zeidang tam. Tampi chim cu a tam lai caah tawinak tein Hralhring khua hi atu hniarlawn thar hna khin cun Vun tah ahcun mangli hrawng lawng si. Mah cutluk a nai bikmi khua a si nain hranring khuazei dah um ti hohmanh in kan hngal lo. Hranring umnak va hal hna hmanh u, an hngal lo. Mah cu na ka lung ah fahter taw. Zeizei a chuak i kan i ralringfa kan tel lo. Cathiam an chuak i kan tel lo. Kitha tum thiam an chuak i kan tel lo. Hlasak thiam an chuak i kan ni kan tel lo. Paihṭhawng an chuak i kan ni kan tel lo. Catang a dakthar a master an ti liang ruang ah kan i ralring kan i tel lo. Mi rian fial awk ah kan i tel lo. Mi nih hngalh awk ah kan i tel lo. Upa sin i a tlongleng khomi kan um lo. Cu ne cu ka lung a ka fahter tuk. Cucaah cun hi zin na kan tuah hnga aw ka ti i kha bantuk a sersiam kha cu kum khat kum hnih a sersiam khawhmi thil a si lo. Cucaah cun global hramhring tal hin khuaruat tuah u law zeital khi ka tuah khawh mi hnga maw? Mi nih hngalh vemi si ka duh. Pathian sinah kan i porhlawt si hlah seh mu. Mi nih hngalh vemi hranhring, hranhring ti hngalh. Atu ah lamhlapi a rami hna cu hranhring tu khi timi khuami nan thei bal lo cu. Hakha taktak hmanh hi hranhring khua zeidah um ti an hngal lo. Taktak ahcun hniarlawn tharnak in mengli le lawng hlatmi khua a si. Mah cute cu mino hna zeidah kan tuah lai? Cun u le pa hna zeidah kan tuah lai? ti ka duh. Muidawh zuamnak zong i tel ve usih. Mi nih chim relawktlak zong i tel ve usih. Hlathiam hna i tel ve usih. Hlaphan hna thiam ve usih. A tum hna thiam ve usih. A sak hna thiam ve usih. Atu cu keyboard chan a si cang i mi vialte keyboard an tum. A thiam zong an um. Kannih zong thiam ve usih. A zeihmanh a zeihmanh i kan i tel khawh lomi hi ka lung a fak tuk. Hakha khuan leng kan chuah tikah tlun kan ngei lo cu. Zong cu zeitluk lungfak dah a si. Hi mah tete cu chim ka duh ko. Zeidah kan tuah hnga ti kha kan chim kho hna lo. Keimah zak ruah zungzal mi si. Zei hi dah ka tuahpi hna ṭhan hnga ti hi ka tuah. Ruat zungzal ka hngal kho ve lo. Zeicahtiah mifim ka si lo cu mu kei cu. A duhmi le lawng kha ka si. A fimmi ka si lo caah matenak a ruah awkah ka hngal lo. Kan ruahpi kho hna lo. Ruat cio u. A ṭuan kha cu kan i bawm cio hna lai. Hranhring tuanbia cauk na kan kuatmi kan rel lio a si ee ka lung tuk ka pu Pangngaw Thang. A thang liomi hranhring mino caah na chunmang hna kan hrawmh kho law ka duh ve ko ee. Chimcang cu. Ṭialpa Kue Ṭiu nih ka pu saupi in kan chimpiak ko rian kan ṭuan pah hna i a hnu ah kan van zoh ṭhan lengmang lai ti. Tuzaan ca i na hei vial hi chim ning law ka timi kha cu tuzaan cu a dih cang biahalnak tete um si le kan i let hna lai cu cun caanṭha kan ngeih si le a tangmi tete kan chim te lai cun nanmah zong nih kha kong kha kha kong kha kan chim la kan duh nan timi um si le ka chim hnga tahchunhnak ah lai lam ka lamnak hna lai hla ka saknak hna kai paihnak hna paih tlang kum kum kul leng paih dai luci ka tuannak te hna Cun kan Khrihfa hla bu thla sarih chung Pu Biak Nawl he kan tuainak te hna, Baibal rian kan ṭuan i kum ruk si cang ti chung kan cawlcanghnak te hna, chim ding an um len ko, voi khat chim awk cu a tam lai tiah ka ruah. A hnu a caan kan ngeih si le kan peh ṭhan te lai. Comment nan rak hal law. Comment nan rak hal law cun kei zong ka vun ready lai cu hiti hin direct ka vun chim ahcun zei kha dah ka chim cang lai ka chim rih lo hmanh kha ka, ka nawn nok dih cang. kha fale tu le nau le tampi ka lawm maw.